Ak geýjekden ýöri duýuram duýupdy bolýa geýmäýine şuňa ak. Gara zat o ýüregiňe görä ýüzüpsiň a. E senem gyzyl gyzyl ganyňa görä da näme etjek.

A seňki näme üçin maksat? Meňki sebäbi enem atam meň bu dünýä gelmegime öz maksatlaryna ýetenlikleri üçin maksat goýupdyrlar. Dogry.
Halypaň kim? Halypam
ejem diýsemem ýalňyşmaýan. Halypam özüm. Halypa ýok.
Ýa çyndanam?
Ýok.
Türkmenistanyň halk artisti Ogulbagt Çaryýewa. Bagşylykda halypaň kim? Bagşylykda halypam Mekan ata.
DJ Arsy. Seň şägirdiňmi? Ýok. Sen Azada duet edelýäňmi ýa Azat saňa duet edelýämi? Her hili.
Her hili. Saňa meşhurlyk getiren aýdym. Sport.
Saňa bagly. Birinji albomymdan Dogalandym diýen aýdym. Çykaran aýdymlaň içinde iň gowarýan.
Köpüsine halamak. Bizem. Üçünji aýdym Aman bilen eýýäm.

Sürüniň syry nesibede.
Şowlulykda.
Dogry işlemek gerek. Nesibem kädin. Sürüniň syry ýadawsyz işlemek.
Nesibäň bolmasa sen näçe zähmet çekä bolana.
Aýdymlaňda wasp etmek üçin haýsy temany goraýaň? Aşgabat şäherimiz.
Şol wasp et. Hawa.
Sebäbi ýüzüň utanmaýada. Birden meselem daşary ýurtly biri iň bolmanda eşdäýende-de iň owadan şäherimiz bar, iň ak şäherimiz bar. Meň şäherim owadan, türkmen ilim owadan.
Iň gorkýan zadyň öýdä kim?
Ýok, iň gorkýan zadym ýakynlaň ýitirmek. Iň gorkýan zadym. Ýakynlaň ýitirmek. Aý, öýlenensoň owo. Aýalyňdanam gorkýan.
Iň gorkýan zadyň näme?
Sahnadan kowulmak. Menä aýalymdan-a gorkamok. Ýöne şu sorag aýry aýallaý.
Maro, menden saňa ýene bir samsyk sorag. Seni towuk gördüm.
O nähili sorag-aý? Samsyk diýip kim aýdylýar?
Ýagşy, ine samsyk diýip, haçanda bir adama bir zady ýarym sagatlap, bir sagatlap düşündirersiň-ä. Ondan soň olam düşünmeýär, dogry dämi? Ana şondan soň düşünmese, olam ýok, düşündiňmi diýeňde ýok diýse, ana şol adama samsyk diýilýär. Düşündiňmi? Ýa.
Durmuşda özüňi tow berlen gurjak ýaly duýup gördüňmi? Şony ýaly duýýanam.
Bing bing bim dom dom bam bram bim bom badom bom. Höwürine urjak ýaly duýýan özümi.
Garraňda-da garry wagtykam rep okajakmy?
Okarmykam diýýän.
Bagyşlaň, ýöne toýdan kowlup gördüňizmi? Ýok, men siz ýaly dälem.
Saňa sorag berilende iň halamaýan sorag.
Haçanda sen öýlenelmi diýen.
Saňa berilýän soraglaryň içinde iň halamaýany haýsy? Sen. Sen sorag berende şony halan.
Maşgalam barada soramazlyk.
Bir ýokmaýan sorag näme sorag? Pul sorasalar halaman.
Ine internetde iň iň halamaýan, iň kän berilýän soram toýly nirde? Ine iň halamaýan soram. Dogrudan toýly nirde? E halaman şu soram. Messi mi Ronaldo? Aýt aýt aýt. Men Messi.

Ronaldo. Ronaldo üçin Real görýäňmi ýa Real üçin Ronaldo görýäňmi? Ronaldo üçin Real görýän, ýöne indi Juventus görýän. Indi Real.
Indi Real.
Maşyna siftaforda dursun. Gygyryp gapdalyň gelýär, sen aýdym gidip dur içinde. Nähili bolýar?
Aý, nähili bolup begenýär? Edýän işiň ýerine düşdi bolýar-da. Ýöne Gön şeýle bir zatjyk ýitiren bolup, ýüzüm aşak edýän gön. Gerçi.
Aý indi gowy däl-ä. Ýok, utanýarlar sebäbi adamlar utanýarlar. Ýygyrdyp diňläp gelip meni görüp hem bir hilek bolýarlar, utanýarlar-da. Sen şol oglanmaý diýýärler welin. Hawa.
Ýok, meňzeşler diýýän.
Ol begenýär. Birinji gün. Begenýär. Aý. Aýdymyňy diňläp durlar. Senem gelip durýaň ony bir hili özüňi hasam galkyndyrýar, guwandyrýar. Ýeriňden turup şeýdip, azyk şeýdip şeý gapdalyp özüňe sereder bolup menem bärde. Onam senem seredýär, seni görmüp.
Şu gepiňizi düşündirip bilmeýän wagtyňyz barmy? Ba, bar.
Ine şu wagt Kemal bolýar-da, oglanlaryň oturyşyk bolýar, ýene bolýar. Toýdan soň gidýäň, oturýaň. Ýa bir gyssagly iş çykýar. Öýe gelýäň, öýdäkä zat düşürlip bolanok.
Seni sungatda näme saklaýar?
Näme saklaýar? Näme ýylgyrýaň, sungat saklaýar diýýän.
Bagşa keşp sypat näçe prosent rol oýnaýar?
Eee 50 prosent diýseň 70. 70 prosent. Esas sypat. Esas sypat boý, syrat. Şolar sende barmy?
Aý elli sä bardyr. Boýy bolmasa galan zada bardyr. Elli prosent.
Sen özüňi görmegi hasap etýäňmi? Ýok. Gelşiksizdigiňi bilýäňmi? Bilýärmi? Ýöne, ýöne gelnim tutsa urup öldürdi. Ýa şoň üçin. Gelnim gowy görýär boldy.
Diýmek sende sypat ýok. Sende barmy sypat? Özüne çekijilik bolmaly. Ýöne Edil çämeli owadanlyk hökman däldi. Hökman däl-ä. Hökman däl.
Birinji orun zehin. Şu wagt siz maňa diňe göwünlik berýäňiz-ow. Şu seň aýdym aýdyp ýöreniňi, şu çykarýan aýdymlaňy dogan-garyndaşlaň diňläp nähilli baha berýär? Bir göwneýäni barmy içinde?
Birinji bilen dogry aldaşym diňlänok. Ikinjiden diňe çagalar diňleýär.
Halypaň jaň edýär. Artymy?
Ha.
Onam almalymy?
Ha?
Onam almaly oý Abadada diýýäler. Saýk dälini özüňden güýçli hasap edýäňmi repde? Hawa.
Essalawmaleýkim. Hemme taraplaýynmy ýa diňe.
Indi köp taraplaýyn. Köp taraplaýyn. Hawa. Size şu ýitiren zatlaryňyzdan iň gynandyrýany haýsy? Elbetde, kakam pahyr, enem pahyr, atam pahyr bolan bolsa diýdirýär-dä.
Ýöne Aýgünje eke böyle.
Ol boldy, boldy. Syr bolsa boldy.
Dädem, dädem pahyr, elbetde. Kakam.
Hmm, kakam.
Aý men ýaşy gidip barýar bir şoňa gynalýan. Ýüregim üçin iň rahat ýer.
Watanym öýüm.
Sen. Mekan. Durmuşdaky iň uly arzuwyň.
Durmuşdaky iň uly arzuwym kaka ara bolduk ýagşy. Indem hawa nesip edeni. Indem ata bolsak iň çy. Ola şonda Mekan ata bolýar. Adamçylyk birden altyn balyk düşse. Olam. Bir arzuwyňy aýt diýse, näme arzuw ederdiň?
Tutuş ýurdumyza abadançylyk dilerdim. Mekan, seň üçin iň mukaddes zat näme?
Watan. Watanym bolýar. Iň mukaddes zadym. Sebäbi hemme eziz zatlarymyz Watanda. Muşdaklaryňa arzuwyň?
Meň muşdaklaryma arzuwym elmydama ýüzlerinde gülki, ýüreginde-de söýgi doly bolsun. Her günüňiz toýly bolsun. Hemmäňiz janyňyz sag bolsun. Irden turup, işe begenip gitmek. Ömürleri uzak bolsun. Öý-ojaklar abadan bolsun. Yrsal-bereketleri kän bolsun. Şuny toýman.
Bamy? Hawa. Onda saklamaýyn, toýman. Beren gaty gyzykly görünýär üçin sag bol. Şu toklaň adyndan hem saňa üstünlik arzuw edýäs. Ýa, ýaşka. Işiňde üstünlik.
Janyňyz sag bolsun. Hemişe-de şunýa ruhuň belent bolsun. Sag bol. Çaýyňy iç-hä. Onda tamaşaçy. Aldy buly.